Yes, eh, nashemererwa okubareeba nari okugaruka kuganira naimwe kandi eh, ni kikuru munonga okumanya ngu nimureeba, nimuhurira, nimutaho omutima. Nitubasiima obuhabuzi, comments zaanyu. N'obundi n'abandi n'abakuteera amasimu, mwebare munonga. Eri izooba eki ndikwenda ngu tugaaniireho kiri omu Bareevi, omu kitabo ekyahandiikirwe Musa eky'Abareevi. eshuura eya ikumi n'emwe, niija kwiha aha mushororongo gw'okubanza nshome. Nikigamba aha biragiro ebi Ruhanga yaahaire abaana b'Abaleevi, abaana ba Leevi. Ahabw'okuba Leevi niwe yaahairwe orusa rw'okwebembera abaana ba Isiraeli omu kuhikiirira. Yuda akaba omutegyeki, Leevi yaaba omwebembezi omu by'okuhikiirira. So omu biragiro ebyahairwe Abaleevi, hati aha niho ndikuza kushoma. Tihariho ka, tihariho abantu abeerundaine ahu bari hoona abataine biragiro. N'obu zaakuba enyamaishwa obu ziri aho omu buhangwa bwazo ziine ebiragiro byazo. Hariho obuteeka, hariho engyenderwaho ei zirikugyenderwa, ei zirikugyenderaho. Ku orikuba oine engundu y'enume omu nte zaawe, engundu egyo niyo erikuzitegyeka. Ahu etarikwenda ngu zize tizirikuzayo. N'obu haakuba hariyo amaizi nimuza kweshera, neezikuumirira zeemerera zigume aho ezigungiire. So hariho ebiragiro ebirikutwara buri bintu byona nk'oku Ruhanga yaabitebeekaniise. Nintangaarira obucureezi nari shi obuhurizi obu enyamaishwa ziine, obu emiti eine, ebihangirwe ebindi byona biine obucureezi, abantu nibo batarikukunda kwebemberwa nari shi kugira engyenderwaho ezi baagyenderaho. Naaku orikugitaho ori omushaija, omukazi naagihenda nari abaana bagihenda. Kandi bikiheza behindukana bibabeera ebizibu so Ruhanga nawe oku yahangire ebindi byona nana abantu nikwo yatuhangire naitwe akatukora omu muringo gw'okugira obuteeka narishi obwetwaze narishi obutware oku twakubaasa kutwarwa nari kutwazibwa n'abanyankore baine efumu erikugira ngu tintwarwa afa nazenga. ekirikumanyisa ngu omuntu otaine mwebembezi narishi otarikuhurira ebi abebembezi be bamugambira, otakwikirizana na community, otakwikirizana na bagyenzi be, afa nazenga ahabw'okuba atagira buhumure. Mbwenu Abarevi nibo babaire bahairwe obushoboorozi obwo bw'engyenderwaho y'eihanga rya Isiraeli kureba ngu yateebwa omu buryo kandi yaguma neekorwa ahabw'okwebembera gye eihanga rya Ruhanga, okuhurira Ruhanga, batateishukana na n'eburungi bwa Ruhanga, bagume omu kurinda kw'obushoboorozi kw'oburungi bwa Ruhanga. Mbwenu eshuura eya ikumi n'emwe neegamba aha by'okurya. Hati ka ntandikire aha mushoro gw'okubanza nshome. Neegira ngu enyamaishwa Ezirikuzira n'ezitarikuzira, egyo ni heading. Mukama yaagambira Musa na Arooni naabagira ati, Mugambire Abaisiraeli muti, Ebiine amagara ebi nibyo murikwikirizibwa kurya omu nyamaishwa zoona ez'omu nsi. Enyamaishwa zoona ezatsizemu ebyara eziine ebigyere by'ebyara bibiri kandi ezirikwekuuma mube nizo mwarya. Kwonka omuri ezo ezirikwekuuma nari ezatsizemu ebyara, Engamira ezaatsiremu ebyara ezi mutarizirya. Engamira ahakuba eyekuuma kwonka teyatsize mu byara n'erikuzira ahari imwe. Ogwakataano endirira. ahakuba eyekuuma kwonka teyasizemu byara n'erikuzira ahari imwe, orume ahakuba rwekuuma kwonka tirwasizemu byara n'orurikuzira ahari imwe, empunu ahakuba eyasizemu ebyara eine ebigyere by'ebyara bibiri kwonka teyekuuma n'erikuzira ahari imwe. Enyamaishwa enyama yaazo mutarigirya, kandi n'emitumbi yaazo mutarigikoraho, ezo n'ezirikuzira ahari imwe. Ka mbe ngarukiireho aha bushororongo bwa bwa munaana. Ebiragiro ebindi ni bingi ebihandiikirwemu bitari mu Biragiro Ikumi. Noomanya abaingi nibagira ngu Ebiragiro Ikumi nibyo byonka ebi barikworobera, kwonka nabyo byonka tibabyorobeire ahabw'okuba nabyo ikumi nibiruga omuri ebi. Bigira obujunaanizibwa, ebicweka byabyo bitaano ebirikubanza n'obuzaare bw'omuntu na Ruhanga. Then ebicweka bitaano ebirikugaruka aha ebirikuhererukayo n'obuzaare bw'omuntu na n'omuntu. So omu buzaare bw'omuntu na n'omuntu harimu ebyokurya ebi. Kandi na n'omu buzaare bwitu na Ruhanga namu ebyokurya birimu. Ahabw'okuba ku turabirye byakora kubi emibiri yaitu, twafa nari twarwara nitwija kwirukira ahari Ruhanga. kandi oshange yabura kutukorera eki turikwenda. So still omuri biriya ikumi na n'ebi birimu nibitekwa kugumamu. Mbwenu hati omu Balevi yabagambira ebyokurya haza yagamba enyama aha nyama niyo ariyo nagambaho hati okuruga aha mushooro ogw'okubanza ogwa actually nogumizamu ahansi hoona nagamba aha nyamaishwa ezirikuriibwa aha nyama mbwenu eshemereire kuriibwa n'etashemereire kuriibwa. Noomanya ngu omu kuruga omu kutandika kwija kuhika shuura y'okubanza kuhika aha ya mwenda, abantu bakaba batakurya nyama Ruhanga akaba yaabatsibire okurya enyama. Bakaba nibarya embibo, ebijuma, amababi, emiti, emizi, mbwenu tukaba turi ab'okurya ebiti. Kandi na hati akshwere waaba noorya ebiti noogira amagara marungi munonga. Omubiri nigubiha kiira gye kukira enyama. Omushuura yaamwena bwanyima y'omwegyemure noha yaagambire Noha ati, Naabaikiriza kurya enyama, kwonka emyaka yaanyu eryasharwa eruga ahu imwe nimutunga, emyaka yaanyu eryaba igana na makumi abiri. Hati emyaka yaasharuka, yaaruga ahari rwenda ahari runaana ahari magana ana ahari magana ashatu yaaba igana makumi abiri. Kandi ku orikugumizamu omu maisho, eija esharuka eze ahari nshanju. Agira ngu okugira enzya neeba enaku n'obusaasi. So ekirikumanyisa ngu eby'okurya ebi turikurya biine omugasho gw'amaani aha mibeereho yaitu. Emibiri yaitu definitely is what we eat. Ebi turikurya nibyo birikukora omubiri ogwo. nibubaasa kutakora munonga aha mibeereho ya siteeti y'omwoyo nari sipiriti. Kwonka omubiri gwaba gwine oku guri infuruwensidi ei gurikutoora ivencuware n'omwoyo waawe oku orikuteekateeka n'oku orikukora obundi niyo arikutoora. Niho hari aha ndagaano ensi arikugira ngu murwane kuhikiiriza eby'omwoyo ngu ahabw'okuba eby'omubiri bigashaka ki. Arikugira ngu omubiri nigufa reero omwoyo niwo aruhungura obwa Ruhanga. So hati kandi omwoyo ogwo naija aba influenced narishi ategyekwa, atwarwa. omubiri ahabw'okuba buri muntu weena n'omwoyo, omuntu weena n'omwitsyo. Omwoyo agu waaheza kurugamu omwitsyo gwakurugamu, nka hati gwandugamu nooreeba ebi ndikugamba byahwaho, n'obu ndikuba niinyenda ahu ndi nkagamba tihaine orikumpurira ahabw'okuba ekiragiro ky'okutuura omu nsi n'okugira omubiri. So Ruhanga akaba yaabaire ahangire omuntu okugumaho obutafa, kwonka ekibi kyatutanisa nawe. So na hati nikyo turikugambira aha biragiro by'eby'okurya, n'okurwana n'ekibi. Ahabw'okuba ekibi nikitaaha omu by'okurya. Haza ekibi obu kiri aho ndiyo ningamba aha by'okurya, ekibi nikireeta omururu munonga. Omururu guba mwingi orya ebi otashemereire kurya. Ntambwireho omu mahanga agatari maingi munonga aga Africa, Kwonka maingi ag'omu East n'okushuuma ngagiiremu. Kenya, Uganda of course niyo ndikutuura niyo owaitu, Tanzania, Rwanda, Zambia, Zimbabwe, Botswana, South Africa, Namibia, ago amahanga goona ngagiiremu haza naashanga abantu nibarya ebintu bingi ebi itwe tutarikurya abarikugamba orurimi oru. Baine ebintu bingi ebi barikurya ebi tutarikurya. So kandi okiba noshoma baiburi oshange omuri ebi bingi ebi tutari kurya biri omu bitari kuribwa indeed. Ekiri kumanyisa ngu abantu baitu omu buhangwa bwaitu hakaba harimu okumanyana na Ruhanga, hakaba harimu okuhurira Ruhanga. Abantu bakaba nibakora ebi Ruhanga ayikiriize. Nkashanga ife oku omu nsi ezi ezirimu omusheenyi okukira munonga nka Namibia na Botswana baine engamira, baine endogoya, baine embaraasi kandi zoona enyamaishwa ezo nibazirya. Haza kandi aha waareeba yaagira ngu engamira terikuriibwa ahabw'okuba ebigyere byayo tibyatsize. Eine ekigyere kiti kitaatsize. Haza nooshusha na n'endogoya embaraasi nikyo eine. Kandi ekindi eki naareebira aha ngamira, nenywa amaizi omurundi gumwe omu mwaka yaaba engwe eine amaizi g'erikunywa ekaijuza akatanka kaayo nenywa omurundi gumwe omu mwaka emirundi ebiri ahabw'okuba nemara ameezi mukaaga etakanywire so nenywa emirundi ebiri ekirikumanyisa ngu sikini omubiri gwayo tigurikutuutuka ahabw'okuba amaizi amaingi nigagyendera omutuutu. Nooreeba bwaba buri nk'obwire bw'embeho, omuntu noosheesha munonga, nooza munonga omu kiseesero ahabw'okuba omubiri tigurikushohoza, so entsigo nizigyengyena zirabya omu mwanya ogu zirikurabyamu. Kwonka engamira ahabw'obutatuutuka terikwetengamaiza etyo nk'ebindi ebirikutuutuka. Ekirikumanyisa ngu omubiri gwayo neebiikamu oburofa bwingi munonga obutashemereire kuba niburiibwa. N'obu eraabe neerya ebinyaatsi kandi erikwekuuma, terikushohoza burofa. Waagirya noorya oburofa obwo. Yaagira ngu endiijo enyamaishwa etashemereire kuriibwa n'endirira. Endirira tinkumanya yaaba abantu nibakigimanya kwonka kare ekaba zikaba ziriho zikanyire nk'owa itookoko ohurira omu kisharira. Hati ku yaabaire erira, baagihurira yaarira yaacura, n'eka neerira ecura nigira nti eba eiriire endirira. Baamanya ngu hariho orikwenda kufa. Nibaza kuramurira ngu nanka afiire. Hati connection egyo nayo niihanu. Kwonka ahabw'okuta eine ebyara, ningira nk'eby'embwa, ahabw'okuba neetimba kandi n'okutemba neetemba so yaagira ngu n'obu eriyo neekuuma terikuriibwa. Akame, orume yaarugambaho yaagira ngu narwo tirurikuriibwa ahabwaki? Ahabw'okuba nirwekuuma kwonka tirwine byara bishatwire. Hati ebi n'eby'okureeberaho Baiburi erikutuheereza ebi turaamanyireho ebintu ebirikuriibwa n'ebitakuriibwa, kwonka etagiire mu ahabwaki otarikukirya. Currently waaguma noorya nk'omu mahoteeri, eventually noorya akame ahabw'okuba nibagira ngu kaine enyama nk'ey'enkoko, mbwenu waashaba enkoko nibakugira ngu n'enkoko ku nikarya akame. Kwonka waaba ashaba enyama y'ekifuba nibaba batagiine ahabw'okuba ekifuba nari shi eipapa akame tikariine. Mbwenu nako tikarikugira ki? Tikarikuriibwa. Haza omururu guturiisize ebintu bingi gwatureetera obugomi. Mwijuka abantu omurundi gwabo gw'okubanza kufa. okufa kwaitu ekibi, Haawa akaitwa omururu, Sitaane yaamworeka ata ekijuma eki? Oriya Baiburi neegira ngu ku yaareebire kiri kirungi nikishemeza amaisho, yaakyetamu ekirungi ky'okuriibwa, kwonka arikumanya ngu kikaba kitari ky'okuriibwa ahakuba Ruhanga akaba yaabazibiire kukirya. Yaagambiire iba, kandi iba yaamugambiire. Ahabw'okuba niho orikureebera naabeeraho na kubaza enshoni. nagamba na sitaane, sitaane namurya ati kwonka buzima Ruhanga akabagira ngu mutarirya oriya Eva yahwa yo yabiiha nokubiiha yabiiha sitaane beitu omuntu kubiiha sitaane niye aruga akabiiha sitaane yagira ati Ruhanga akagira ngu nokukwataho tutakwataho ekyo tukihandikiremu omu baiburi Ruhanga tarabagize ngu mutakwata kubi akabagira ati mutarirya. Kandi hati ebyo ebinyamaishwa nibyo twareeba nagira ngu n'emitumbi yaabyo ebyo ebi yaagamba ngu nibiza titushemereire kubikwataho. Ekyo nakyo ninza kugumizamu nkihikyeho. Mbwenu n'akame tikarikuriibwa. Abantu nibakakundira okurahwa kumaritipurayinga, nikazaara juba juba kandi nikazaara bwingi. Nikarahwa kukura nikakanya munonga munonga. Buriijo ekibi nikyeboneza. kibe nikyeboneza. Kwonka noyebuuza nobu buzaara butyo, nobu bukanya butyo, hati nk'embwa erikuzaara bingi toomanya n'ahu eizize. Ekyo nakyo n'ekyokuteekateekaho ningira. Then yaagamba n'empunu, yaagamba aha mpunu, aha mushororongo. Mushororongo ogwa mushanju ningira ngu empunu ahakuba eyaatsizemu ebyara eine ebigyere by'ebyara bibiri kwonka teyekuuma n'erikuzira aharimwe haza ekintu ekirikuzira ebi byona ebi waareeba ku biri emiziro, omuziro gw'abantu gurirepurezentinga rufu nari nigwemerera omu mwanya gwa rufu. Abakimbiri nibazira efute, abasyaaba nibazira oburunga. Sitori ey'abasyaaba kuzira oburunga bakaba bari obwire bw'enjara baaburwa eby'okurya mbwenu baareeba oburunga seeri y'omugyera mbwenu baagira ngu baze ku ngu oku buboniire oku burikureebeka gye bashemereire kuza kubucwa. Nibwaka nibutukura niburungi nibushusha endubaruba mbwenu ku baabaire Baagira ngu baambukye baaza omu maizi baakuratana omugyera gwabatwara one by one, process by process omugyera gwabaita. Kuruga obwo baazire oburunga ahabw'okuba oburunga bukahinduka rufu. So nibabutiina Tibarikubukora kubi ahabw'okuba ngufu. Hati abakimbiri baija bazira efute, efute n'obunyamaguru. Waazaaza ente y'obunyamaguru yaakura nari embuzi terikuriibwa ahabw'okuba n'omuziro. Abakimbiri tibarikugirya ahabw'okuba n'omuziro gwabo. Omwana w'obunyamaguru naaheebwa eiziina riri special ahabw'okuba n'omwana w'omuziro. Azairwe obunyamaguru ekirikumanyisa obunyamaguru obu nibubaasa kuba bwabaitsiremu omuntu tindikumanya story kwonka nibubaasa kuba bwabaitsire nikwo kuhinduka ki? Obunyamaguru omuziro gwaabo. Mbwenu hati Ruhanga ku arikugira ngu ebyokurya ebi n'omuziro nikimanyisa ngu ebyokurya ebi n'orufu. Currently research negira ngu nari ebicondoziibwe nibitugambira ngu empunu eine parasites nari shi worms nari omu runyankore ebyete ki parasites kwonka mbwenu enjoka buri ijjo tugira ngu enjoka nk'ebyo nk'ebyo hati enjoka zaayo zaakuza omu mubiri toine ekirikuziihamu ahabw'okuba tizikufa ahabw'okuba n'obu orikugiteeka ota nooreeba yo bagiteekyesa amajuta gaayo bagiteeka bagisiriisa kwonka nabwo waagirya niziba zihuriire ahabw'okuba empunu nayo ebi erya teine eki erikurya kandi teine eki erikurya ngu kigiite, neekwata akapurasitika nkaako ekarya kasita kaba kariho ekinuzire oreeya aha kamera kandi ekafoza ahabw'okuba ni kasasiro Ruhanga akagikora kuzambuura. Torikureeba ngu obusiisi bwaguma nibukutaahirira omu nju nikiba nikimanyisa ngu hariho eby'okurya biri kandi omugasho gwabyo n'ogw'okweyerera n'ogw'okuzambuura. Naawe waaba oshanga ahi burikurya nooreeba nibwekorera omushororongo nibubyihaho Nibyeihwa. So na n'empunu nigwo mugasho gwayo nka sasiro y'ensi n'okuzambuura. Mbwenu ku orikuguma noorya empunu, orya kasasiro egyo yoona ei erya. Ahabw'okuba emibiri gw'abantu nari gw'ebintu byona, emibiri gwa buri kintu is what they eat. Ebi birikurya Nibyo bikuhinduka emibiri ei biine. Ebyokurya ebi orya nibyo byombeka omubiri. So na n'empunu ebi erya nibyo ebyo. Then na na ku bakuteera ebishushani bya parasites nari shi enjoka ezi ezi tweta enjoka ezirya omu mibiri oku birikushusha. Ni nk'oku baakugira ngu dayimooni. nibisisira kimwe sitaane n'eihano nibishusha kubi munonga nibitiinisa. Kandi oku kirikuba kubi kukuza omu mubiri nibigyenderera okutwara sipeesi ya soul. Eshagama niyo ebamu omutima nari shi ebiteekateeko byaitu, mind yaitu eri omu shagama y'emibiri yaitu. Haza zo parasites nizikunda eshagama. nizikunda enda ahabw'okuba eby'okurya byona ebi orikuza kuza kukora eshagama nibiruga omunda. So parasites ziine obwengye nizimanya ahu zishemereire kuza kutunga eby'okurya ebyo. N'ahabw'ekyo ebi Ruhanga arikutuzibira tubyegyendesereze tubirekye, twaba tutabirekire nituza kuteekateeka ngu nitukora gye. Kare nterekwa okureeba empunu, kare empunu zikaba ziri ez'omwishwa bakaba baziiha omu kishaka, bakaba bazihiga ahabw'okuba zikaba nizoona munonga, bakaba bazihiga. Kwonka hati abantu nibazitunga ahabw'okuba nibateekateeka ngu bakabona ebyokurya birungi. Kandi ezi ezi barikutunga nibaziriisa ebyokurya ebi zitashemeriire kuba nizirya nk'enyamaishwa. Nooshanga empunu hariho emigaati yaazo, hariho omwonyo gwazo, hariho homoni zezo ezi zirikurya ezo zoona. So ku orikurya enyama yaayo oba noorya ebyo bintu. Ni kyakimwe n'enkoko ezo ezi bakutungire omu kiju ezi bakuriisa. ebi oriyo norya byona bigwire tibyo nkoko erya kandi tibyo oshemereire kuba norya. Wayenda onteekateekeho ngu ngumire nari ndiyo ningumisa ebintu beitu aga nigo mazima. Enkoko ezo zirimu oburwire, ente ezo ez'amabara ezo ezarugiire aheeru ez'abajungu bareetsire. ti nte obu ziri aho tiziba nte. Bakaronda ekinyamaishwa baakigaitamu ebyo baagitamu hormones z'okutuura n'abantu kwonka ti nte. And currently areas nari shi abantu boona abaine ente ezo abatungire ente ezo, abatungire abarikuriya enyama egyo y'empunu egyo, abarikunywa amate g'ezo nte, tinkuza kuhitsya n'omu myaka ya hare, hati nibarwarira kimwe puresha na shukaari zikwataine ziti ahabw'amata ago, ahabw'enyama egyo, ahabw'okurya ebi batashemereire kuba barya. Ente erya ebinyaatsi kandi n'abantu nibarya ebinyaatsi nibarya emiti. So Ruhanga ku yaagize ngu murye enyama twareezya twarya ebibya. Nanobu yaabaire atwiire ebiti byonka, ahabw'akasharamu yaateekyera famire ye ebi Ruhanga yaagizire ngu bataryo. N'ahabw'ekyo niinyija kwongyeraho aha by'okurya ebi ka mbe ndekyeire aho. Kwonka ku oraabe ori omushomi wa Baibuli nari omukuratsi wa Baibuli, mwiheho akahugi k'okugira ngu hariho ebyabire biri emigyenzo y'Abaisraeli ebitari byaitu tibiriho. ekyo nekishuba ni theologia nizo kubarikubagira nibagira ngu hariho ebyabo nibya apurayingwa obwire ebitari ku apurayingwa hati tibiriho abantu wakigamba otyo nikimanyisa ngu noikiriza na evolushoni ngu abantu bakahinduka ngu bakaruga omu nkyende baaba abantu so abantu obu batakahindukaga omuntu akarebaga omuntu azaire enkobe Nari omuntu okiba ori aho akikura okareeba enkobe enkyende ekikura omu kishaka ekahinduka omuntu ekaija ekatuura omu bantu. Ebyabaire biri ebiragiro bya buri nibyo biragiro bya hati nibikikora na hati. N'obu mwakubuhindura muta n'obu mwakuteekateeka ngu mwabihindura timubaasa kubihindura. Okugyezaho kubihindura n'okutaana na Ruhanga. N'ahabw'ekyo twegyendesereze nk'abakuratsi ba Ruhanga, ebi Ruhanga yaatuzibiire kurya akaba aine ekigyendererwa kandi ky'oburyo kihikire kiri kirungi ekishemereire kuba nikikuratwa. Ruhanga abaheereze omugisha. Kandi ruriyare ninshaba ngu Ruhanga atuheereze omutima gw'okworoba na n'okuhurira ebi yaataireho reero tibi nibyo twakora. Ebi niimanya ngu ti baingi abarikubyenda ngu babihurire, kwonka nimbigamba ahabw'okuba niimanya ngu tihaine kanisa erikubyegyesa. Nangwa nooshusha oti abacwangani babyegyesa bo? Ee, abacwangani babyegyesa. Kwonka ebyokurya n'ekintu kikuru ahabw'okuba eki orikurya nooshusha eki orikurya. Eki orikurya niwe iwe. nooshusha eki orikurya. Kare Ruhanga abahereze omugisha. Ku orahikeho aha aha muheru aho nari ahagati aho, noobaasa ku subscribinga otaka subscribingire, noobaasa kubagana n'abandi share it, like it, taho comment yaawe, gamba eki orikuteekateeka, eki orikuteekateeka, na n'okuhabura otuhabure. see you again.